Alícia Doncos, aquí Flora Mercadier per vos far un pichon talièr, un pichon curs, un episòd talièr sus l'adaptacion en aquel sistèm de confinament d'un sequench, d'un curs que fasèm en classa, en classa de primièra o de terminala e que fòu aquí a Mèmos Escolars d'aquesta plaça. Donc, bon confinament per los uns o belèu tot simplament bon moment per totes los autres se ausissètz aquò cor aquel confinament serà acabat. Donc, un pichon resumit aquí dels curs sul trobador, n'escotarem d'unos euh, un pau de musica tanben escotarem aquí en, en complement. Euh, donc, las originas, per començar, un euh, grand un, las originas. Lo primer trobador es Guillem de Peitiu, euh, duc d'Aquitània, al sègle XI. que participèt a la crosada de Jerusalèm e s'inspirèt probablament, es pas segur segur, de la poesia orientala dels sufís musulmans. Las inspiracions de, dels trobadors podrieu far aquí, podriam far de colloques e de conferéncias totes aquí dessús, i a de batèstos, enfin, me vau pas pendir aquí dessús. Per aquò, ça que la, çò que sèm segur es qu'una bona part de la musica dels trobadors ve efectivament del monde musulman, subretot del monde arabo-andalús, sus al dessús, lo lud que ve del lahud, lo rebec que ve del hrdec, aquel violon medieval, lo rebec qu'es inspirat del hrdec, desencusatz la prononciacion arabe, se vei quitament de las prononciacions, lo bendir qu'es inspirat lo bend, tot aquò es pro evident. Doncas, lo genre trobadoresc s'espandiguèt rapidament mercés a mantunes factors. Lo premier qu'ei la necessitat d'ocupar una noblesa educada dins un temps de relativa patz en Occitània. I a la volontat de trobar una carrièra alternativa pels catèths de familha, autra que la religion o la guèrra, e tanben Cal plan comprendre la volontat d'un bastiment d'una identitat culturala pròpra e la necessitat de bastir de cors politicos a l'entorn d'un poder fòrt e d'un biais general, un renovelament de las idèias e de las culturas en aquela epòca en general. Cal arrestar de veire la semeçan com une pauca sorno d'un certiet parés, al meteis moment que los trobadors i a tota la literatura de gèst, Chretian de Troyes, tota la fine equipa que que banaisse, Tristan e Iseut, etcetèra, etcetèra Es pas, es una epòca çaquelà ont literàriament e artisticament se passe mantunas causas, notament mercés als escambis culturals. A notar que los trobadors son gairebe pas jamai l'interprèta de lors òbras. Ne son totjorn l'autor e gairebe totjorn lo compositor, mas brica sovent l'interprèta. Coma interprèta an un joglar, un sol, que causisson, joglar que va donar lo mot jongleur en francés, e es el que serà l'artista itinerant de sas òbras e qu'anirà de castèl en castèl per presentar lo trabalh del trobador. Aquel joglar es generalament un artista multidisciplinari, eh? canto, conto, danço, fa l'acrobacia, e es jamai tengut per responsable dels prepaus del trobador, çò que lo permet, lo veirem damb eus sirventes, li permet de dire de causas còps que i a retas sens n'aver cap patiment. Alèr, dus las formos. Lo genre Trobadores se divide se divise en mantunos formos. La mai coneguda qu'a agut tendéncia a eclipsar las autras, aquò es la cançon, donc tematico-amorosa, o on valoriza on valoriza las vertuos intellectualas de la dòna. Aquela idèia de valorizar una femna per sa valor intellectuala, morala, etica, etcetèra es plan novèl. Aquí be quicòm de novèl que van portar los Trobadors. Euh, donc la cançon la mai coneguda generalament que s'acaba per, una, per un emboi, se dis, eh, és a dire que li on causís un messatge per portar lo poema eh, a la dona. Eh, n'escutarem tot ara una de las versius, un des cants de cançons eh, d'amor lo mai conegut, qu'es a la basa del concept d'amor de luènh e doncas de fin amor, que l'amor fi un amor precís, l'amor rafinat, qu'es lo fin amor, qu'es lo texte L'amor de luny de Jaufre Rudel. Aprep Lo Sirventès, donc cançon politico e morala engatjada, bravo preso de risques aquela, totjorn signada, que comença totjorn per una formula del biais cançon novèl o farai o un cant novèl vòli far o lo trobador per un vers indica ben qu'es el que parla e pas quelqu'un mai. Après pas ben l'alba, eh, qu'es una cançon, qu'es la cançon de l'amorós que vòl pas quitar sa dòna, eh, es a dire, òc a pitat a, a la, a la conquesir e la vòl pas quitar, cal plan precisar que la femna causida diu totjorn èsser maridada. Cal qu'i aths un enjòc, una dificultat, diu èsser maridada, si es possible, a qualqu'un de mai poderós que tu. Pas de panic sus la gelosia. Un, la gelosia èra mespresada pels trobadors coma sentiment, perque èra una pròva de manca de fisança en se. Mas en mai d'aquò, i a sovent un baish amorós d'un ofent, mai per de rasons diplomaticas que per un amor vertadièr. Quità be i a un pauc d'ipocrisia, i tornarai, mes Se mai dins un amor de l'ecritura que dins un ecritura de l'amor. Après pas ben lo plany, qu'es lo cant euh, siò de l'amor renegat, siò tout simplement lo cant, euh, un cant funèbre, eh, d'homenatge a qualqu'un qu'es mòrt, une, la plainte, euh, Bertalier Romain aquí. Après pas ben las bidos, que son las biografias d'un trobador euh, faito per un autre trobador, pla importantos tanben aquí perque nos permeton de saber un fum de causas sus trobadors, E, e mai d'aquò, èro pro objectivo, se fasiáu pas tròp de cadèus entre eles. E encara lo partiment o la tensor, qu'es un objut improvisat o un moment de, de clash, dirián, entre dos trobadors, sovent a l'entorn d'una tematica de, de qu'es aquò l'amor, qu'es aquò l'art, de causes un pauc ça que là filosoficas, mai ont on va ça que là se dintra de dins poeticament. Las, la, las dos primeros formos, donc la cançon e lo sirbetes, son las dos que sièron lo mai valorisadas socialament eh, e que n'avèn la, lo mai de traçon. An aranés escutar eh, L'amour de luènh, eh, L'amour de lunh, eh, del, eh, del trobador Jaufré Rudel, qu'èra, qu'èra de Blai, eh, dintar. Eh, donc aquí la version de, de Samuel Carpienat de son grupe Fòrt Bandit, Samuel Carpienat qu'es aquela lo, lo cantaire de Dupin, qu'au fach aquí vertadièrament un trabalh eh, pro remirable de, a l'encòp, adaptacion lingüistica, perque a tradusit lo l'occitan medieval dins son occitan provençal a el de Duhèi, e au cobidat de de musicians formidables, donc Ulas Ozdemir e Bijan Shemirani, per tornar trobar un pauc aquel esperit de rencontre entre la musica, lo cant occitan e la musica roba andalusa, tornar trobar un pau l'èime de çò que podió èsser aquela musica e de çò qu'apelam còps que i a los orients d'Occitanie, es a dire aquel, aquel parçan mediterranenc ont tot se barrejèt culturalament, economicament e politicament còps que i a. Donc escotant L'amour de l'un, Jaufré Rudel, lo trobador Jaufré Rudel, es una cançon, es plan segur,

Las classificacions. Alara, los trobadors cantabu pas pel pòple, obrico. Quand quitòmen s'èron coneguts del pòple, lor literatura èra puslèu intellectualizanta e rafinada. Cada trobador èra restacat a un nivèl de dificultat de comprenesu. Atenciu ai be dits nivèl de comprenesu e pas cés un nivèl de qualitat. E dire que la dificultat de compreneso d'un tèxte ne fa pas una qualitat intellectuala o artistica particulara. Òm pòt far de tèxtes plan simples, li tornarem, e èsser considerat coma un grand trobador. Mai encara un còp cal plan comprendre, o torni dire, es important, que los trobadors cantavan pas bric pel pòble, parlavan de monde qu'èron pas tròp coneguts del pòble o alara de luenh, evocavan de situacions que lo pòble coneishiava pas o podiava pas, aviá pas los elements necessari per lo comprendre, en particulièr de los sirventes, o i aviá ça que là de nocius politicas del temps qu'èron pas a la portada del del païsan del cantó que èra pas mès al fièlh d'aquelas afars, i aviá pas la comunicacion de duèi, i aviá pas BFM TV e tot aquò, doncas, e ro pas al corrent. Donc, tres clarificaciu, anant anar de la mai simpla a la mai euh, complicada. Donc, d'en primier, trobar clar, donc trobar que, que en occitan vau dire far un vers, eh, crear artisticament, donc trobar clar, euh, dins un trobar clar, lo sens es evident, tu ne comprenés du sulpic, euh, lo sirventès 40 de Cardenal es de trobar clar, per exemple, e cosas aital. Trobar ric, que necessite de coneissenças especifiques en mitologia, en politica, los blasons, aver quauquas referéncies geograficas tanben. Aisit a seguir se avèm las referéncias, un pauc mens quand on es a Italia e qu'on debarca. Lo lo lo lo la Morue de Londres o Fréjus del Porieu es considerat coma de coma de trobar Trobaclus es un nom mena de Mallarmé completament simbolic barrat referénças literàras al quatrem gradi. Allez, filosofia ara. On lo sabrí coma Los trobadors an de progressivament, pendent lo sègle XII en particulier, euh, desvelopat tota una filosofia de vida a l'entorn de la creacion artistica, euh, com un mòde de vida e d'acomplissement, euh, çò que euh, Aristòt apelava l'antelegia. Es a dire, capitar, se realizar socialament, fisicament, moralament, dins un moment d'acomplissement final. comparable a una forma de, de nirvana, fin final. Aquela filosofia, tot, se son lo paratge, eh, ambé de valors cardenal. Teni a dire que lo mot paratge a pas de traducciu eh, exact e possible. Hi a pas de mot en francés o dins d'autres lengues que definís exactament ce qu'es lo paratge, e lo mot paratge torna pro sovent dins lo tèxte de la cançon de la crosada, per montrar qu'es be quicòm de fondamental e que podrió representar aquela famusa cultura occitana. Sai pas se i a una civilizacion occitana, onestament cresi pas. I a be una cultura occitana, ò, e se i a be una cultura occitana, pensi que lo secret d'aquela especificitat culturala se trapa dins lo paratge. En totes cas, es be çò que semblabon pensar los autors del sègle XIII. Donc, i a de balors cardenals dins lo paratge, las vau pas far totes perque seria trop long, men fin, podriam far un osequent su entièr o qui de sus. Euh, la primièra, la mai importants, importanta, la convivència, es a dire viure en armonia los uns amb los autres, euh, sen téner compte de la religion, de l'estatut social, ni mai de la naissença, sonque del nivèl intellectual e artistic, euh, aquela convivència es vertadièrament quicòna, quic, un aument de preümanisme, dirián d'un biais. Euh, la cortesia, euh, cortesia, règlas donc de l'amor cortès, hein, pas de gelosia, ai mai no fenomen inaccessible a la valor intellectuala superiora, la valorizar per aquela valor intellectuala superiora, etica e morala, non pas per sa beutat fisica, quitament se'n pòt parlar de sa beutat, quai pas la valor cardenala. E lo sèxe e lo sacrament del maridatge son mes al segond plan. Atenciu, aquò vòl pas dire que i aviá pas de sèxe, de maridatge, etcetèra. Aquò vòl dire que n'èra pas la finalitat, totaumens oficialament. Aprèp, lo bon dreit, res prendre e re pretendre arrés sens meriti. Plan important, lo plagiat en particulièr èra quicòm de òrre pels trobadors en general, mas tabé pas assumir sa paraula o usurpar un títol èro considerat com una una bergonha de las bravas. E enfin, una das causas mai complicadas de definir tabé, çò qu'apelabon lo jòi, en francés la joie, es es l'estatut del geni del trobador, una mena d'acomplissement final ont l'artista es considerat com un geni superior. Sul los autres trobadors li podiou balhar aquela distincion. Cal plan comprendre que lo jòi es un omena tustomene religat a aquel concèpte filosofic de l'antelechir Aristòt e d'acomplissement. Tot d'un còp, los autres van considerar que sos un mèstre superior al genre trobadoresc, a la creacion artistica, o basèsse dins aquel estatut del jòi que considerava los trobadors que trabalhavan una capacitat a veire lo monde que t'environava d'un biais non solament diferent mai tanben superior. Aquel aspècte filosofic es finalament bravament important e es al cròi de tota la creacion artistica dels trobadors e tanben doncas d'aquela filosofia del paratge. An an escotat donc ara un sirventès, un sirventès que se se ditz d'un sirventès fa En eth son que m'agença, interpretat donc per per Gérard Zucchetto e e l'ensemble de la Primavera d'amore, donc ambe donc Patrice Prigent, Jacques Coudire, qu'es un tèxte de Guillem de Figuera, Guillem de Figueira qu'es un des des autors des sirventes los mai violents, pas fossadament poeticament lo mai bastit, manèra aquí se n'i no demarche punk, o podem dire, d'una violença pro pro fòla subretot per l'epòca dintre dins lo mur del papa en persona escupir sis sustudi ses de ses de trètres ses ses bon per li fer etcetèra ne manco pas un doncas plan violent plan rete me plan polit e pei interpretat per Gérard Zouquet qu'es ça que la un de los que au fach lo trabalh de de recampament e de reapropriaciu de la musica des trobadors, un dels mai mai fi, mai pròche de çò que podió èsser probablament autres còps vaquí. Donc, Guillem de Figuèra cantat per Gérard Zuchetto, Patrice Briand e Jacques Coudire.

E a la debut totes dels trobadors èron de nòbles que sabieu legir e escriure. Sabieu legir e escriure e escrivieu, compausavou e cantavou pels autres nòbles. Aquel estatut de nòble al poder va far que lor valor quand se van marilar aqueles nòbles van far viure lor familha dins aquela filosofia, etcetèra. Donc va aver un impact plan fòrt sus tota la societat, notament politica, perque se va crear las cours d'amours, las famosas, o las fenlas de nau paratge, coma a l'enòrd d'Aquitània, coma Esclarmondo de Foiss, se van crear una court o vai aver aquel escomés, en francés le défi, aquel escomés entre los trobadors per ganhar lo l'amor platonic o pas de la dòna de la cort. Precisi còp se que aquela escomesa amorosa va donar naissença a l'un dels mai bièlhs prèmis literaris encara en vida d'uèi, que se sona lo Prèmi de l'Acadèmia dels Jòcs Florals, que serà fondat al sègle xiv a l'entorn d'aquela figura tutelari de la supausada mai polida ofèna de son temps, Clemença Isaura, quitament se duei la major part dels istorians, penso que Clemens Suisauro era mai un títol de mantunos fennos que uno fenno en particulier. Las fennos, n'an an parlat justament un mendre bocí, las fennos trobadors eron sonado las trobairids, euh, foguèron pas nombrosos, çac que l'an n'acièro quauquunos, e alcèron una no granda celebritat, la mai coneguda, tant per la quantitat que per la qualitat de sa producciu, Foguèt incontestablament la comtessa de Diò qu'a fat de poèmas amoroses bravament polits. Precisi tanben qu'aquela valorizacion de la femna d'un biais intellectual pels trobadors aurà de repercussius. Òm pòt pensar, es mon cas, Volodí Zikosek, se pòt pensar çaquelà que Aquela valorizacion de las fennos, mai que per far la cosina o per far de dròlles, va butar una volontat, anam dire, un pauc d'emancipacion d'aquelos fennos nòbls, çò qu'explica belèu que lo catarisme prendrà plan en Occitania perque i a eu tot un fum de fennos nòbls que van cercar a se poder exprimar, a poder existir. Or, lo catarisme permetiá l'egalitat dels sèxes entre los òmes e las fennos dins la direccion d'ostaladas o dins lo prèsi. Donc, Pensi que i a un ligam aquí d'explicaciu perqué lo catarisme a pres en Occitania e pas endà com mai. Per en acabar, los trobadors foguèron lo frut d'una cultura e d'un biais de viure, donc, com lo disioi, que podrián sens exagerar qualifitar de pròpre a l'Occitania e donc de cultura occitana. Probablament que aquela cultura occitana, sa naissença e son originalitat acuelh los trobadors. E desapareguèron dins lo meteis temps qu'aquela societat que los aviá fach nàisser, es a dire ambe la fin de la societat occitano-medievala, en gròs al sègle 14, 1300 e quicònh. A mai lo restacament complet e definitiu dels comtats occitans los uns aprèp los autres a la corona de França e al centralisme qu'anabo ambe. An agut aquela un fum de retès, los trouvèrs en francés, los trobadores en italié, los emboladores al Portugal, los bics en Alemanha, que totes arribèron un pauc pus tard, a la debuta del sègle XIII e per la màger part de quauqu'un des del sègle XIV. Seràn oblidats pendent quelques siècles, fòra de Dante Alighieri que ne parla el dins la Divina Comedia al sègle al sègle XIV, enfin al sègle XV, debut al sègle XVI, perdon, e seràn tornats descubèrts pels romantics del sègle XIX. Plai modèstament nos anam quitàs aquela musica qui t'avè sus Reis gloriós de Guirau de Bornei, plan conegut tanben sd'un nom de Ea de Sira l'alba, la version que faguèri ieu en mon projècte Eidolon per que Caritat Pla Ordenada comença per se meteis vaquí. Doncas, vos mercegi pla per aquel escota, podètz aisidament sus, sus ma llums